Ɛnyɛ ade a yɛde redi agorɔ, yɛ yɛn nkwa na ɛwɔ mu. Ɛte sɛ wokuta kae anaasɛ wokuta sekan anaa biribi a ɛho wɔ mfasoɔ ma nnipa. Saa deɛ no wobɛsan atumi de adi awu. Na saa na Bible nso ɛte Onyankopɔn asɛm mma nkwa no. Woanhwɛ yie a obi de bɛdi wawu. Ɛnokwasɛm ɛwɔ mu no sane sɛ sɛ wohwere ɛnokorɛ wɔ Onyankopɔn Asɛm yi mu pɛ a, deɛ aka a ɛda hɔ no yɛ owuo. Momma yɛnhyɛ saa asɛm wei nso. Yɛne wo resua adeɛ afa ɔsom anaa asɔreɛ a ɛnnɛ yi Onyankopɔn de asi hɔ ɛnam Kristo so sɛ ɛno mu na nkwa yɛnya nkwagyeɛ. Yɛhunu sɛ yɛ Bible adesua mu no akyerɛ yɛn sɛ ɛberɛ biara no period of time bi no Onyankopɔn wɔ nhyehyɛeɛ ne nneɛma pa a ɔde ma wɔn a wɔdi n'akyi. Ɛno nti na yɛdii kan no hwehwɛɛ nneɛma mu sɛ, wohwɛ Bible no mu a, yɛwɔ asetena anaasɛ nkyekyɛmu ahodoɔ mmiɛnsa. Apart from sɛ Bible no ankasa wɔ nkyɛmu mmienu, Apam Dadaa ne Apam Foforɔ, a ɛno nso yɛafa kwan ahodoɔ so akyerɛkyerɛ mu. Deɛ ɔka sɛ apam a ɛne Apam Dadaa a sɛ na aseɛ kyerɛ, Apam Foforɔ nso a sɛ na ɛkyerɛ no. Yɛsan wɔ asetena ahodoɔ mmiɛnsa a ɛyɛ ɔsom ahodoɔ mmiɛnsa. Yɛwɔ agyanom berɛ so. Bere a Nyankopɔn bɔɔ adeɛ Adam mo no pɛn so no, na nnipa sɛn na ɛwɔ wiase? Ɛhe na wɔkɔsi asɔredan? Anaasɛ hwan na twerɛ Bible? Saa bere no na Bible nni hɔ. Deɛ Onyankopɔn ka kyerɛɛ wɔn de yɛɛ adwuma, kɔpem ɛberɛ bi a Onyankopɔn faa, ɛnam Abraham so, faa n'asefoɔ yɛɛ no ɔman baako, Israel, na wɔde ahyɛdeɛ ne atemmudeɛ maa ɔman Israel. Na afei wɔhyɛɛ ɛbɔ nso sɛ wɔnam Abraham aseni so bɛhyira wiase mmusuakuo nyinaa saa berɛ no, na ɛyɛ daakye kabea. Ampa, ɛberɛ no wiee duro no, Galatians kyerɛ yɛn sɛ Onyankopɔn nam ɔbaa so woo ne Ba, Kristo, maa yɛn. Titiriw sɛ Jewfoɔ no a na wɔwɔ mmara ase no, wɔmmɛgye wɔn mfiri mmara no ase na wɔnnye wɔn nyɛ mma. Yɛbɛkenkan ɛnnɛ. Ɛno na yɛne wo abom ahunu sɛ Jewfoɔ som, agyanom berɛ so tete som no, ɛnnɛ nyɛ saa kwan no na yɛfa som Nyankopɔn. Saa berɛ no, wɔsi afɔrebukyia na wɔabɔ afɔdeɛ wɔ so, wɔakum aboa de no ato so ahye. Ɔso, ɛkwan a na wɔfa so sɔre Onyankopɔn no no, na afei deɛ Nyankopɔn de ama wɔn sɛ wɔnni soɔ no, na wɔadi so de aka ho, na ɛno som no adi mu. Enti wohwɛ obi te sɛ Job sei a, Bible se, ne mma mpo hyia no wɔto party a, adeɛ kye a, na wakɔkum aboa abɔ afɔdeɛ, de apata adwira ne mma no ho sɛ ebia wɔdidi nomyɛ no, wɔn werɛ firi wɔn ho ma wɔkasa tia Nyankopɔn anaasɛ wɔfom Nyankopɔn. Na kyerɛ sɛ ɔsɔreɛ no adi mu. Israelfoɔ pɛn so no, Onyankopɔn bɛma wɔn mmara ne ahyɛdeɛ ahodoɔ bebree a na ɛfrɛ sɛ agyanom pɛn so som no bi wɔ mu, na afɔrebɔ no da so wɔ hɔ. ɔhyeɛ afɔdeɛ asomdwoeɛ afɔdeɛ ɛɛ bɔne ho afɔdeɛ aduane afɔdeɛ ɛne deɛ ɛkeka ho bebree wɔsan de mmara ahodoɔ maa wɔn a na ɛyɛ ɛɛ bebree ɛboro ɛha nsia ɔgyankopɔn ɛde maa wɔn monyɛ ɛne ma monyɛ ɛna afei homedadi a mfitiase onyankopɔn kan sɛ ɛnam sɛ wɔn yɛ nkoa nti wɔn ɛnhome na saa wɔn mo som nhyehyɛeɛ no ɛna nnɛ yi nnipa bebree aba abɛsom sɛ daabi a wɔsi yɛ kɔfa Jewfoɔ som no ɛyɛ ne mmea de sɛ wɔn nka sɛ yɛn kɔfa Abraham Adammɔ ɛsom no na mmom Jewfoɔ ɛdeɛ no ɛno na wɔsɛ yɛfa na Adammɔ som nhyɛeɛ a Nyankopɔn de ma wɔn abɛ Noah Abraham so ɛne Isaac mu deɛ no nso ɛ so Enti, ɛberɛ no wie duruu no, Onyankopɔn, ɛnam sɛ ne nkɔmhyɛfoɔ ne Onyankopɔn bɔhyɛ a wahyɛ Abraham sɛ ɔnam n'aseni bɛhyira wiase nti no, ɔmaa Kristo baeɛ. Na Kristo baeɛ no, woɔ korɔ no, deɛ ɔkaeɛ ne sɛ, Monkɔ wiase nyinaa. Jewfoɔ pɛn so na wɔnkɔɔ wiase mpo. ɛberɛ a yesu kristo bɛɛ ne wɔnya nwuiɛ no wɔsoma nnipa bi no wɔsɛ monkɔ israelfoɔ ɛɛ abusuakuo no mu a wɔn ayera no so ahu wɔka akyerɛ wɔn sɛ mo mo nkɔ amanaman no mu but owu sɔreɛ na nkwagyeɛ no da adi no edi mu no wɔsɛ afei deɛ monkɔ wiase nkɔka sɛ mpa nkyerɛ abɔdeɛ nyinaa deɛ ɔgye die na ɔbɔ ne so no ɔbɛgye ne nkwa wankɔka sɛ monkɔka nkyɛm sɛ mo ni homeda anaasɛ monkɔdi jewfoɔ mmara so wɔsɛ monkɔka asɛmpa nkyerɛ abɔdeɛ, deɛ ɔgye asɛmpa no die no, na ɔbɔ no asu no, ɔbɛgye ne nkwa. Ne kyerɛ sɛ wafa wafa Kristo no totality no, wagye no, na afɔdeɛ a ɔbɛbɔɔyɛ no, wagye atom sɛ me bɔne nti na Kristo bɛwuiɛ. Na ɛno akyi no, ɔwɔ ahyɛdeɛ bi a Kristo de ato ama sɛ ɛno na munni soɔ. Ɛno na yɛfɛ no sɛ Christianity anaasɛ Christiansom anaa Kristosom sɛdeɛ yɛka no no. Sɛ yɛsɔre Otumfoɔ Nyankopɔn nam Kristo so. Ɛno na yɛne wo resua. Ɛno na yɛde akyɛm sɛ daabi, sɛdeɛ nipa bi anaa nnuanom bi kyerɛkyerɛ sɛ kyenkyerenkyen a woyɛ Kristoni koraa gye sɛ wokɔdi homeda anaasɛ wokɔdi Jewfoɔ mmara so no, ɛna Bible no, yɛnam Bible so kyerɛw sɛ daabi, nyɛ saa na ɛteɛ. Nyɛ saa na ɛteɛ. Na mmom Kristo aba yi no, wɔn a wɔdi Kristo akyi no wɔ Kristo ahyɛdeɛ. Yɛasua de abɛduru sɛ naawɔtwe atwaa mu no, yɛfaa Romanfoɔ nwoma no ɛti nson. Yɛkenkan ma wɔkyerɛɛ yɛn sɛ, seesei no, ɛte sɛ ɔbaa a wawareɛ, ne kunu no a waware no te ase a wɔse ne, ne kunu mmara kyekyere no, ɛno nti ɔntumi nkɔware barima foforɔ anaa ɔntumi mfa ne ho nkɔbata barima foforɔ, wɔyɛ saa na wɔayɛ ɔwaresɛefoɔ. Na mmom sɛ ne kunu no wu di a, ɛnneɛ na wade ne ho afiri ne kunu mmara no sɛ owufoɔ mmara nni ne so bio nti ɔkɔware bɛrima foforɔ a wɔn adwaman anaasɛ ɔnsɛe awadeɛ ɛna ɔse mo nso wɔnam kristo so aku mo ama mmara no sɛ monkɔyɛ ɔfoforɔ a ɔne kristo a wɔanya ne fra awufoɔ mu no ɛdeɛ na yɛaso aba ma nyankopɔn nti ɛnɛ no sɛ ɔso bɛtena jewfoɔ som no mu a woso aba wonso aba ma nyankopɔn yɛfiri no soɔ no Yɛbaa Korintofoɔ nwoma a ɛtɔ so mmienu, ɛti mmiɛnsa. Yɛhyɛ aseɛ kenkan ebi. Ɛfiti aseɛ no ba no sɛ yɛfiti ɛho aseɛ yie ho ayɛ bio anaasɛ twa aseɛ twerɛ krataa berɛ mu sɛdeɛ ebinom yɔ no ɛna ɔsi daabi akristofoɔ mo ne yɛn krataa a wɔnam yɛ som so atwerɛ so ɛho ɔsɛ wɔamfa dubire ɔde nyankopɔn teasefoɔ no honhom ɛna twerɛeɛ enti kristoni biara abɛyɛ krataa te sɛ deɛ ɔsɛ ɛyɛ nkyene ɛne kanea no Na afei yɛtoaa so nkyɛmu nnan no bɛpem nsia no ma ɔkae sɛ, Nsia no sɛ ɔno na wama yɛafata sɛ Apam Foforɔ ho asomfoɔ, ɛnyɛ atwerɛdeɛ deɛ. Enti, now no, we are ministers of the New Covenant, New Testament, not of the Old Covenant. nti ɛnna obi biara a wote ase a wofrɛ ho sɛ woyɛ kristo dia no deɛ sɛ wo so wobɛdi kristo akyi na woanni kristo no ahyɛdeɛ so sɛdeɛ kristo kaa wɔ john chapter 12 verse 48 ba no sɛ deɛ ɔmu me na ɔnye me nsɛm no ɔde obu natɛn asɛm a maka no ɛna ɛbɛbu natɛn dɛ ɛdi akyire no sɛ ɔde ho kɔto nkyerɛkyerɛ foforɔ biara so a ɛnyɛ kristo nkyerɛkyerɛ a hunu sɛ wo nkwagyeɛ na wodi agorɔ. Adeɛ a yɛne wo sua no ɛno no. Enti nɛ yɛbɛtoa so ne akenkan Korintofoɔ nwoma a ɛtɔ so mmienu no, ɛti mmiɛnsa, kye mu nson, ɛkɔpem ɛdu ɛɛ nwɔtwe no, na yɛde asua adeɛ. Yɛayɛ contrast Paul de nneɛma bi, ɔnam Honhom Kronkron so de nneɛma bi retoto, esiane sɛ ne pɛn so na saa akyinnyegyeɛ nso wɔ hɔ, titiriw Jewfoɔ no, na wɔn deɛ, deɛ wɔka ne sɛ, sɛ woabɛyɛ Kristoni a, gye sɛ wobɛdi yɛn Jewfoɔ no, yɛn, yɛn mmara ne yɛn ahyɛdeɛ so, ansa na woasɔ Nyankopɔn ani. Ɛna Nyankopɔn nam Honhom so kyerɛkyerɛ sɛ, Daabi, ɛnte saa. Wobɛyɛ Kristoni a, woade wo ho, wohyɛ Kristo ase. Enti Kristo mmara na ɛwɔ sɛ ɔde wo ho di akyire. Ndɛ, in the contrast no, wɔfaa nneɛma bebree Ɛno bi na Roman chapter seven no kan ɔde awareɛ ɛyɛ mfato ho no. Ɛna yaba ɛɛ apam ɛfɛn sɛn Korinto fɔɔ nwoma a ɛtɔ so mmienu ti mmiɛnsa. Enti nnɛ yɛbɛkenkan firi nkyɛmu nson no na yɛahwɛ deɛ ɛwɔ mu. Atiefoɔ ntie saa asɛm wei yɛ papa biara a wotie yɛn. Sɛ mpo ɛnɛ ne da edi kan a wode ato bɔhyɛ ninety five point three awia yi anaa wokyinkyim radio ɛna ɛkɔtɔɔ hɔ a tie asɛm yi yie. Korinto Fua nwoma a ɛtɔ so mmienu ti mmiɛnsa nkyɛn mu nson ɛkorɔ no tie. Ɔhɔ kenkae sɛ, na sɛ owuo som no a wɔde atwerɛdeɛ kurukyire wɔ aboɔ soɔ no nya animuonyam ma Israel mma antumi anyene wɔn ani anhwɛ Mose anim n'anim animuonyam a na ɛretwam no a, ɛbɛyɛ dɛn na honhom mu som no mmom rennya animuonyam. Na sɛ afɔbuo som no yɛ yɛ animuonyam a, trenee som no mmom boro so pii animuonyam mu. Na mpo deɛ wɔahyɛ no animuonyam no nniyie fam animuonyam, animuonyam a ɛboro so no nti. Na sɛ deɛ ɛretwam no nam animuonyam so a, na deɛ ɛtena hɔ no mmom wɔ animuonyam pii. Na sɛ yɛwɔ saa na sɛ yɛwɔ saa anidasoɔ yi nti, yɛde akokoduro kasa. Mepaakyɛw, ɔsɔfo meda ase. Ma menkae background bi mmra ɛmfiri Ɛsra chapter 34 verse 28 reba na na yɛmfa ntoto ansa na yɛabɛyɛ ɛyɛ no ne ahwɛ mu. Ɔse, Exodus, Mose nwoma a ɛtɔ so mmienu, eti aduasa nan, nkyekyɛmu aduonu nwɔtwe ɛkorɔ no se, Na wɔne Awurade dii ɛhɔ adaduanan, awia ne anadwo, wɔannidi na wɔannom. na wɔtwerɛɛ apam nsɛm no nsɛm du no aboapono no so. Na Mose firi Sinai bepɔ so resiane no, na adanseɛ apono mmienu no kura Mose nsam. Na ɔfiri bepɔ no so sianee, ɛɛ, sianeeɛ no, na Mose nnim sɛ ɔne Awurade kasaeɛ nti, n'anim wedeɛ ahyerɛn. Na Aaron ne Israelfoɔ no nyinaa hunu Mose no, na hwɛ, n'anim wedeɛ ahyerɛn, na ɔsuroo sɛ ɔbɛbɛn no. Na Mose frɛɛ wɔn, na Aaron ne asafo no mu mpanimfoɔ no nyinaa sane baa ne nkyɛn, na Mose ne wɔn kasae. Na ɛno akyiri no, Israelfoɔ no nyinaa twe baeɛ, na ɔhyɛɛ ɔhyɛɛ wɔn deɛ Awurade ka kyerɛɛ Mose ɛka kyerɛɛ no Sinai bepɔ soɔ no nyinaa. Na Mose ne wɔn wie kasa no, wɔde nkatanimu kataa n'anim, Na sɛ Mose rekɔ Awurade anim ne no akɔkasa a, oyi nkatanimu no, na ofiri adi bɛka ɛ sɔre, oyi nkatanimu no de kosi sɛ obefiri adie. Enti background no nie, baabi a ɔsɔfo no yɛ kenkan no, wɔse ɛhɔ no nsɛm bi wɔ hɔ a yɛbɛfa no baako baako, but ɔse Moses Sɛ ɔkɔ Awurade nkyɛn na ɔkɔkasa a, animuonyam ma Onyankopɔn, na ebia saa yɛ Moses. Enti wɔbehu no na n'anim ahyerɛn te sɛ ebia wode torchlight ato obi anim. Enti wɔhu no a, na wɔsuro. Ɛyɛ animuonyam hyɛ a ɔde hyɛɛ Moses esiane sɛ wakɔ Awurade nkyɛn nti. Na adɔfoɔ, Korinto nwoma no a ɛtɔ so mmienu no, Paul reyɛ contrast no afiri ha sɛ, wɔse na sɛ owuo som no, a wɔde atwerɛdeɛ kurukyire aboɔ soɔ no nyaa animuonyam maa Israel mma antumi anyene wɔn ani anhwɛ Mose anim, n'anim animuonyam a na ɛretwam no nti a, ɛbɛyɛ dɛn na honhom som no mmom nya animuonyam? Baabi a me ne wo kenkan yi, mmara du a wɔtwa no aboɔ apɔn so na Mose kɔgyeeɛ a ɛmaa saa animuonyam no ɛtoo no, anaasɛ saa asɛm no siiɛ. Ɛna ɔse saa adeɛ no a Mose si kɔgyeeɛ no, deɛ ɛdi kan ne sɛ ɔse ɛyɛ owuo som. Na bisa ho sɛ, ɛberɛ a na Israelfoɔ Nyankopɔn de ma wɔn no, na ɛyɛ owuo som. Ɛno saa berɛ ɛno na na nipa bi gyina so dendenden o. But Kristo baeɛ no, wɔse na ɛyɛ owuo som. Na ɛno animonyam no a na ɛwɔ no, deɛ Kristo deɛ no, Kristo som a yɛwɔ mu a ɛyɛ honhom som no, ɛboro so pii animonyam mu. Saa ɛna waka. Ɔsɔfo, wobɛ, yɛbɛtoa, yɛntoa kenkan so, but asɛm wei ara no, yɛbɛbooboo ho bio. Wɔse na sɛ afɔbuo som no, mesrɛ wo, emphasis no, hwɛ deɛ meka yi yie na wo comment a, deɛ di kan verse 7, wɔse na sɛ owuo som no a ɔde atwerɛdeɛ kurukyire aboɔ soɔ, ɛna mmara biara ni twerɛsɛm mu a ɔkurukyire n'aboɔ apono so sɛ mmara du a including the Sabbath. Ɛno na Bible describe no sɛ ɛyɛ ɛdeɛ som, owuo som. Woba verse eh, 9 no nso a, wɔse, na sɛ afɔbuo som no yɛ animonyam a, na tenenee som no mmom boro so animonyam pii mu. Nti yɛhwɛ saa nneɛma wei mmienu, contrast, owuo som, honhom som, ɛne deɛ ɛka ho. Sɛ wohwɛ
eh, Mose, eh, Korintofo nwoma ɛtɔ so mmienu ti mmiɛnsa nwoma nso ɛkenka yi a, sɛdeɛ wɔka no Paul ka sɛ yɛwuo som. Na ɛnokorɛ, ɛda a saa mmara wei no bɛduruiɛ no a, saa da nnipa mpe mmiɛnsa wui. Wokenkae Exodus ɛti aduasa mmienu, nyimu aduonu enum, ɛkɔsi aduonu nkron no a, ada no a mmara no bɛduruiɛ no a, nnipa mpe mmiɛnsa wui. Ɛdi Paul ka sɛ ɛyɛ owuo som a, mmara no ɛbaeɛ no, ɛde nnipa bebree kɔɔ wɔn kra akyi. Ɛna na asotwe nso ɛda hɔ no, ɛnte sɛ nnɛ a menu mmienu sɛ meyɛ bɔne a, na obi kaa sɛ awurade ahwɛ me ha metumi sesa m'adwen adwen adwensakyera paa mu a awurade de kyɛ me ɔmo deɛ ɔyɛ no akyi waa wonya adansefoɔ baako mmienu ara no ekosi wɔ aboɔ no ɛde bɛn ne yɛ kum nti mmrada daa no first day sɛ mede kaka ɛbaeɛ no nnipa mpem mmiɛnsa wui woba apam foforɔ yi a Yɛ a nna no yesuae sɛ afei ɔno yɛ fata sɛ apam foforo asomfo no, Paul refrɛ saa ɔsom no sɛ ɛyɛ ɔsom a ɛyɛ nkwa som a ɛnyɛ owu ɔsom a ɛyɛ nokorɛ efisɛ da nso a asomafoɔ no dumienu no da a ɛdi ka wɔn ka Nyankopɔn asɛmpa Kristo ne wuo ne sie ne sɔre ho asɛm no da no ɔka saa asɛm no nso nnipa mpem mmiɛnsa nso enya nkwa. Asomafoɔ nnwuma ti mmienu. Asomafoɔ nnwuma ti mmienu nnwuma aduanan baako. Ɛnti sɛ wode saa noma wei tutu ho a, na ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ adesoa bi a na ɛso yɛn na yɛntumi. Ɛno nti na ɛmu sɛ ɛyɛ ase berɛ bi na asɔfo kan sɛ ɛɛ Galatifoɔ nwoma no mmiɛ bɛhu sɛ yɛwo Yesu to saa mmara wei mu ɛma ne bɛyi efiri ase fi sɛ na yɛwɔ som a sɛdeɛ Paul ɛkyerɛkyerɛ mu ase no na yɛwɔ som a wode wo ho to so a na ɛden na sɛ wobɛhwɛ a mede ba na wieɛ koraa no wobɛhwɛ a onua moses no mpo koraa ɔkɔgye mmara no baeɛ no honam nhyira honam bɔhyɛ asase no koraa no ɔtumi annu so bi so nti no ɛyɛ mmara a anuanom onyankopɔn no ahu sɛ ne onipa no ntumi nti ɔmaa yɛwura de yesu kristo ɛbɛyi yɛ firi aseɛ ɛde foforɔ aba abɛsi hɔ a ɛno mu ɛne ɛnam ɛkɔ nkwagyeɛ ma menkɔrɛ ti wɔ yɛno nso nkyerɛ sɛ wei deɛ woyɛ bɔne wɔ mu a na wafa ho adi daabi na mmom sɛdeɛ mɛkyerɛkyerɛ mu no kakra a mɛtumi aka no so meda ase eh, contrast no sɛ ɛyɛ owuo som woba oh, john 3:16 ɔse sɛdeɛ onyankopɔn dɔ owiase ne so ɔde ne bɔ ɔwo no korɔ mmaa na obi bere a ɔgye ne die no anyera na wanya daa nkwa enti kristosom no yɛ nkwa som ɛna ɔse wei nso yɛ owuo som afei Wɔsan frɛ no sɛ honhom mu som. John chapter 4 verse 20 ɛba no berɛ a Yesu Kristo kɔhyia Samariani ɛbaa bi no na wɔredi nkɔmmɔ no Yesu kae sɛ ɔbaa no sɛ yɛn yɛ som Jerusalem na yɛagya no som bepɔ so na mo deɛ mo se daabi Yesu kae ɔse an ɛberɛ no aduru sɛ nokora asɔrefoɔ no bɛsɔre agya no wɔ honhom ne nokora mu sɛ saa mmerɛ na Jewfoɔ som no yɛ honhom ne nokora a adɛn na Yesu Kristo amɛntɛni ɛno But deɛ ɔkae ne sɛ, afei na berɛ no aduru sɛ yɛrebɛsom Awurade honhom ne nokorɛ mu. Enti Christianity, Yesu Kristo wusɔreɛ ne som no, na ɛyɛ honhom mu som. Afei, verse 9, wɔse, na sɛ afɔbuo som no, eh, ɔsɔfo, yɛnkɔ Romans chapter 8.
verse one and two. Romans eight verse one and two. Wɔsi Jewfoɔ som no apam dada mu som hyehyɛ wɔde maa Israelfoɔ no. Deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ne sɛ ɛyɛ afɔbuo som. Yɛnhwɛ Kristo som nso yɛ deɛn? Honhom mu som no ɛyɛ deɛn? Romans chapter eight verse one ɔsi sɛ. Ɛneɛ afei.
Ɛneɛ afei. Afɔbuo biara nni hɔ. Afɔbuo biara nni hɔ. Ɛma wɔn a wɔwɔ Kristo Yesu mu. Ɛma wɔn a wɔwɔ Kristo Yesu mu. Na Kristo Yesu mu nkwa honhom. So ahu Yesu Kristo mu nkwa honhom mmra no. Agye me afiri. Bɔne ne owuo mmra no. Oh hallelujah.
Amen.
Ɔdɔfoɔ tie saa nsɛm wei yio. Onyankopɔn asɛm nkasa kwa Paul sɛbesɛbe na n'adwene mu nka no o. Wɔn ɔyɛ Farisini Jewfoɔ som mu na wɔkunkum nnipa wom. Ɔkɔkyerɛ Kristofoɔ ɛtan wɔn kum wɔn no. Ɔno na afei deɛ wɔreba abɛtwerɛkyerɛ saa nsɛm wei mu. Na obisa ho sɛ ɛdeɛ na Paul bɛhunuiɛ. nti mesrɛ mo wɔn a ɛte eh, radio stations ahodoɔ ɔdi atam ɛna church of christ foɔ se eh, homeda ni hɔ ɛna church of christ nyɛ church of christ foɔ na ɛka o onyankopɔn se wɔayi yɛ firi saa som no mu wɔde aba kristosom a ɛyɛ nkwa som no mu enti sɛ wɔde wɔbɛdi atam wɔ radio so tv so deɛ ɔkeka ho na wɔatena saa som no mu a wɔyɛ tena mu ɛyɛ freedom of choice obiara wɔ deɛ ɔpɛ Kristo se, monka asɛmpa no kyɛ abɔdeɛ nyina, deɛ ɔgye die na ɔbɔ n'asu no ɔbɛgye ne nkwa, nti sɛ wonye nni na wode ɔte afɔbuo so no mu atrem, na sɛ ɛduru hɔ a wɔkɔgyina Nyankopɔn anim a waka sɛ na Church of Christ foɔ ɛretwa atorɔ, ɛno nti na manni akyire. Deɛ yɛkenkan yei, wɔse apam dadaa mu som na ɔde maa Jewfoɔ no a ɛyɛ mmara du no a na ɛkuta ne nyinaa no, including homeda no, wɔse ɛyɛ deɛ ɛdi kan owuo som. deɛ ɛtɔ so ɛɛ eh, deɛ ɛtɔ so mmienu afɔbuo ɛsom so ɛho ɛna afei animonyam a saa abirɛ na ɔno moses no kura ɔhyɛ no animonyam yɛtoa so a wɔbɛte sɛ ɔbɛka no hɔ wɔs verse ten wɔsi na mpo deɛ wɔhyɛ no animonyam no ɛni yie fam animonyam animonyam a ɛboro soɔ no nti nti kristo animonyam a ɔde ama ne som no mu no moses wɔntumi he doesn't come near at all. Te sɛ Kristo mu animuonyam no, Kristo animuonyam a ɔwɔ no, Moses ɛdeɛ no, ɛmɛn no. Because so kenkan Hebrifoɔ nwoma no, ɔbɛka kyerɛ sɛ Moses deɛ na ɔwɔ fie hɔ sɛ ɔsomfoɔ, na Yesu Kristo deɛ ɔwɔ fie hɔ sɛ deɛ ɔba odidifoɔ. Enti obi a ɔyɛ ɔba ɛna obi a ɔyɛ akoa no nsonsonoe ɛda mu so. But akoa no yɛ n'adwuma yi a ɔhyira no ɔbɔ n'aba so. Enti Moses ɔbrɛsee no ɔhyɛ no animuonyam but Kristo animuonyam no, ɛboro Moses deɛ bebree so bebree. Nti ɔdɔfoɔ, fa Bible no na kenkan 2 Corinthians chapter 3. Sɛ wokenkan wie na wote homedaso mu na sɛ woansakyera w'adwene de a, ɛnneɛ na menim deɛ wobɛka. I don't know. Na menim deɛ honhom kora ti wo mu. Ɛno nti na aba verse 11 a wɔse, na deɛ ɛretwa mu no Ɛnam animuonyam so a na deɛ ɛtena hɔ no mmom wɔ animuonyam. Ɛdeɛ na na ɛretwa mu Jewfoɔ som no because yɛasua wɔ ha sɛ na ɛnyɛ permanent. Na ɛnyɛ permanent. Wɔsi Jewfoɔ awoɔ ntoatoa Israelfoɔ wɔn awoɔ ntoatoasoɔ mu. Nti religious Israel wɔn awoɔ ntoatoasoɔ sɛ religious Israel no aba na wieɛ. That political Israel na ɛwɔ hɔ nnɛ no nkyerɛ sɛ Onyankopɔn mfa ɔman na aka no daabi. Ɛnnɛ Kristosom na ɛwɔ hɔ. Woyɛ Israelni na woannane woammɛsom Kristo na wotena hɔ kɔyɛ homeda homeda a, Kristo ba a wonka ho. Ɛfiri sɛ saa animonyam no atwam, animonyam a ɛboro soɔ, honhom mu som, ɛfrɛ nsɛn, nkwa som, Romans chapter 8, nkwa som no na ɛte hɔ seesei. Ɛno na wɔfrɛ no nkwa som, honhom mu som, ɛsan yɛ animuonyam, ɛne san yɛ nokorɛ som. Enti yɛmfa ntoto owuo ne afɔbuo som ho, anaasɛ deɛ ɛretwa mu som ho. Kristosom, Yesu Kristo bɛtena hɔ saa, nti sɛ wogya Kristo akyi na ade kɔyɛ homedadie, homedadie, homedadie a, ɔdɔfoɔ, ɛneɛ wohia adwensakyera. Yɛtoa yɛn akenkan no so. Uh, verse 12, no, what kind? Uh-huh. Uh, verse 12, what's it? na sɛ yɛwɔ saa anidasoɔ yi nti yɛde akokoduro kasa. why bisa ho sɛ adɛn nti na paul ka wei ɛdeɛ anidasoɔ na ɔmowɔ ɛdeɛ anidasoɔ na paul wɔ nti ɔnam honhom so ɛka sɛ yɛwɔ saa anidasoɔ yi nti yɛde akokoɔduro kasa kyerɛ anuanom a wɔte saa a ɔsom dadaa no mu sɛ, ɔdɔfoɔ, ahobrɛaseɛ kwan so, monsesa mo adwene. Na Paul na ɔwom na Damascus kwan so Kristo frɛ no a ɔsakyera n'adwene. Yɛntoa so. 13 na yɛnte sɛ Mose a ɔde nkataanimu kataa n'anim na Israel mma antumi anyene wɔn ani anhwɛ deɛ ɛretwa mu no awieeɛ. Moate?
Enti Ten Commandments no a ɔkɔgyeɛ saa animuonyamhyɛ no a madi kan ama background no, Exodus chapter 34 no, ɛno na Paul de toto ho na wakyerɛ wo sɛ ɛnɛ sɛ Israelfoɔ antumi ahwe n'anim a adeɛ a na ɛreba atwa mu no ɛnte sɛ Kristo deɛ no Kristo deɛ no deɛ yɛtena hɔ hwɛ Kristo anim yɛkenkan kɔ na ɔdɔfoɔ moma yɛmfa nsua adeɛ yɛntoa so nka nkɔsi na wie no mhm. nanso wɔn adwene apiri mu yi mhm. na ɛde bɛsi nnɛ mpo Nkatanimu no ara da so da Apam Dada akenkan so a wonnya nyiiɛ, ɛfiri sɛ Kristo mu na wɔyie. Hallelujah.
Amen.
Na 15, na ɛde bɛsi nnɛ mpo, sɛ wɔkenkan Mose nwoma no a, nkatanimu da so kata wɔn akoma so, na sɛ wɔdane ba Awurade nkyɛn a, wɔbɛyi nkatanimu no. Na Awurade ne Honhom no, na faako a Awurade Honhom wɔ no, ɛhɔ na ahofadie wɔ. Na yɛn nyinaa de yɛn ani a ɛso da hɔ hwɛ Awurade animuonyam no sɛ Hallelujah!
ahwehwɛ mu. Yɛnte sɛ Moses.
Good. Yɛdeɛ Na- yɛde ani a ɛda hɔ hwɛ Yesu. Yɛntoa so Na sɔfo. ɔsakyera yɛn kɔ suban korɔ no ara mu ɛfiri animuonyam mu ɛkɔ animuonyam mu Hallelujah! sɛ ɛfiri Awurade Honhom no ara. Ah, mekyerɛ sɛ ɔdɔfoɔ, akenkan wei, agye sɛ wokɔ- wokɔhia ɔsoro abɔfoɔ anaa honhom bi na wabɛkyerɛkyerɛ wo saa asɛm wei ase. aber a emu da hɔ pefee a twerɛsɛm a ɔdze ato hɔ ama hɛn yɛbɛkyerɛkyerɛ yɛadwen tseɛ. Ɔse yɛwɔ saa anidasoɔ yi nti yɛde akokoɔduro kasa ɛde akyerɛ wo sɛ ɔdɔfoɔ anidasoɔ bi wɔ kristo mu wate nti sɛ woamma kristo nkyɛn na wotena ɔyɛ homeda ntosoɔ dudu ntwenebɔ homeda ntosoɔ dudu twenebɔ a ɔdɔfoɔ you are mixing the point you are mixing the mark Listen and listen good. Woyera wohwere nneɛma bebree. Wohwere nneɛma bebree sɛ medeɛ ɛna homeda ɛna ɛde homeda agyan kyekyere ho na homeda na homeda. Homeda no twaa mu akyɛ. Ɛna homeda no koraa na ɛwo die no nyɛ saa na na Israelfoɔ di no. Homeda aduru a yɛmmɔ ɛmmɔ ɔhye afɔdeɛ. Homeda aduru a wɔmmɔ aduane afɔdeɛ. Wabɛka kyɛm sɛ aduane afɔdeɛ ne ɔhye afɔdeɛ de wabɛyi afiri hɔ. Deɛ ɛno deɛ na homeda no nko na aka na ɔde akɔtena asɔre dɛm. Na wɔka kyerɛ wɔn wɔ Exodus sɛ 20 sɛ wɔn nka homeda no yɛ nkronkron na wɔn kɔtena asɔredaa bɛn mu wɔ serɛ so hɔ. Ɔdɔfoɔ, sɛn na wosi sua wɔ Bible na sɛn na wosi kenkan no sɛn na wote aseɛ. Enti akokoduru a Paul nyaeɛ berɛ a ɔbɛyɛɛ Kristoni de kasaeɛ no, ɛno na wada no adiɛ no. Ɛna verse 13 no ɛkaa sɛ, na yɛnte sɛ Mose a ɔde nkatanimu kataa n'anim na Israel ma ɛntumi anyene wɔn ani anhwɛ deɛ ɛretwa mu no mma ntena hɔ no. Yɛn Kristofoɔ de yɛnte sɛ Israelfoɔ o. Sɛ wɔka sɛ honhom Israelfoɔ a, it doesn't mean sɛ we are physical Israelites. No. Honhom Israel is different from physical Israel. But what is in context here no, ɛyɛ physical Israel deɛ ɛsiiɛ wɔ Sinai bepɔ so. Deɛ ɛsiiɛ wɔ Sinai serɛ so na wɔrekɔlɛte wɔ ha. nanso wɔn adwene mu pirim deɛ her heart was hardened wɔn adwene wɔn akoma yɛ dendenden wokenkan aborɔfo no a ɔbɛka akyerɛ wo na ɛde bɛsi nnɛ mpo nkatanim no ada so dapam dadaa kenkan so a ɔnya nyiyɛ ɛfiri sɛ kristo mu na wɔyie wate ɛno nti na nnɛ wɔn ma wɔde homeda no wɔn akoma den kyɛ sɛ woka hwea wɔn nte na wɔfrɛ wɔsɛ obi kɔ asɔre kwasi a wɔsom bosom bosom no de sɛn a wɔse sunday na sunday ni kwasi ada Akoma no ayɛ dendeenden te sɛ deɛ esii wɔ ɛserɛ no so pɛpɛɛpɛ. Wɔmpɛ sɛ wɔbɛba Kristo nkyɛn. I don't me me mente aseɛ. Menim the reason nti a Kristo aba na wɔde Kristo som abrɛ yɛn ne Kristo ahyɛdeɛ ne ne mmara abrɛ yɛn. Na wɔsi dɛbi me deɛ no deɛ mempɛ. Sɛnti ade a wɔnka ho sɛ nkyɛnkyerɛ a force me ka ho. Yɛkenkan Bible mu no, Yesu mmerɛ du ne ho a wɔde ma Israelfoɔ. Yɛakenkan Israelfoɔ nankasa se wɔamfa ama ɔman biara na wɔn nko a na ɔde maa wɔn. Ɛkwan ma Nyankopɔn de to wɔn sɛ sɛ na ɔpɛ sɛ ɔsom Nyankopɔn saa berɛ no a wowɔ ho kwan sɛ wokɔ proselyte, wokɔ dane sɛ Israelni. That was the only privilege, advantage a na ɛwɔ hɔ ma amanamanmufoɔ. Wonka ho, wɔsi kyɛnkyerɛ a meka ho, ɛno na ɛyɛ meya no. Asɛm a yɛrekenkan wɔ ha yi, agye sɛ wo Bible mu no saa chapter wei kɔto twene. Sɛ woantu antwene deɛ a, ɛwɔ mu kenkan. Ɛna wontumi mɛkyerɛ aseɛ foforɔ biara biom. Yɛkenkan deɛ nkyerɛ a ɛmu da hɔ pefee. Wokenkan wie a, wɔse nanso wɔn adwene pirim yɛn, na ɛde bɛsi nnɛ mpo. Besi Paul berɛ so no, na Jewfoɔ no nso reyɛ saa, na besi yɛn nna a yɛte studio ha nso no, saa na wɔn a ɛsɛ wɔn yɛ ɛresom Jewfoɔ som no nso reyɛ. Apam Dadaa ase, na nkatanim no ara da Apam Dadaa kenkan so a wɔnya nyɛ firi sɛ Kristo mu na oyie. Na ɛde besi nnɛ mpo, sɛ wokenkan Mose nwoma a, nkatanim no da so kata w'akoma so. Ɛfiri sɛ wodane ba Awurade nkyɛn a, ɔbɛyi nkatanimu no. Hallelujah. Amen.
Meaning sɛ wɔn a wɔkuta saa nkyerɛkyerɛ mu na kyenkyena a homeda wɔani homeda na wɔanyɛ sei no, nkatanimu da wakoma no wadwene so akyekyere wɔn. Wɔmaa Kristo nkyɛn nti wɔregye ho akyinyi. Wɔn bɛba wei no wɔbɛkyerɛ aseɛ foforɔ a wɔn sɛ wɔde toto ho a deɛ ɔno wɔka no deɛ Bible ka no ɛyɛ two different things. Ɛso deɛ nea din bi ɛbɛkyerɛkyerɛ. So saa na Kristo honhom no nam Paul so de ama yɛn? Sɛ ebesi nnɛ sɛ ɔde ɔso bɛsom homeda mmara, wɔso wobɛsom ho ahwan Mose mmara ne ho ahwan no a, nkatanimu da w'akoma so. Akyekye wɔse gye sɛ ɔdane ba Awurade nkyɛn. Sɛ woamma Awurade nkyɛn a, onnye mfiri hɔ da. Verse 16. 16.
Ɔse, na sɛ ɔdane ba Awurade nkyɛn a, obeyi nkataanim no. Hmm. Verse 17. Na Awurade ne honhom. Good.
No, na faako a Awurade honhom no wɔ no, hmm. ɛhɔ na ahofadie wɔ. Good.
Baabi a Awurade honhom wɔ no, Yesu sɛ yɛbɛsom Awurade honhom ne nokorɛ mu. Kristosom yɛ honhom mu som. Ɛnyɛ Jewfoɔ som, twetiatwa ne homedadie ne nsowee mu nka hwɛ sɛdeɛ Kolosefoɔ nwoma no ɛka no. Kristosom yɛ honhom mu som. Sɛ wobɛdi Kristo akyi a, woanya honhom mu som. Na mmom sɛ ɔso deɛ wonni Kristo akyi na kyenkyerenkyen a ɛnoa mu na wobɛkura. Enti mesrɛ mo, mo nso a mofrɛ mo sɛ moyɛ Kristofoɔ na wo deɛ wose wonni homeda nanso ntosoɔ dudu ne ɛfrɛ no sɛ ntwenebɔ na ho nso wagye ata na akɔduru asɔre deɛ ma kinkire kinkire no, mo nso monhwɛ yie nsakyera mo adwene. Esiane sɛ ne nyinaa wɔ one category ɛna Kristosom nso gyina ne baabi. Saa ɛsom na na Jewfoɔ som nhyehyɛeɛ no agye sɛ deɛ obi a Onyankopɔn n'ankasa pɛ sɛ deɛ ɔde bɛba Kristosom mu deɛ. Anyɛ saa ɛyɛ two different religion. Ɔsom wei nko wei nko. And wɔ Christ ɛyi no reli ɛyi no religion mu no wontumi mfa ɔsom mmienu ntumi mmom nsom like politics. Syncretism, Wontumi nkɔfa Christianity ne Jewfoɔ som mmom, enti woyɛ Kristoni na wogye ntosoɔ dudu, woyɛ Kristoni na wodi homeda, wose meyɛ Kristoni, wo na woka, na wobɔ ntwene wɔ asɔredɛm. Yɛmfa ɛsom mmienu mmom saa sɛdeɛ at, eh, political anaasɛ ideologies, wo, democracy ne hwan hwan, wontumi nyɛ no, woyɛ eh, sɛdeɛ binom ka no sɛ right center, woyɛ right, woyɛ left, woyɛ left. Political ideology. Nti ɔdɔfo a wotie awia yi, Wo nso fa wo Bible no na kenkan Second Corinthians chapter three. Nya botere na kenkan. Last week yɛ kenkan Romans chapter seven verse one to seven or so. Ɛnɛ yɛ kenkan Second Corinthians chapter one uh, chapter three verse one to eighteen. Ɛna yɛ kenkan no. Na yɛn nyinaa ɛde yɛn ani a ɛso da hɔ. Ɛno koraa na ɛyɛ me dɛ no. Ɔn sɛ ɛɛ moses deɛ no israelfoɔ no wɔreba na na n'anim ahyerɛn ti no wɔn antumi ahwɛ n'anim ɔsɛ wɔn nyinaa dwanee wɔn twɛn wɔn kɔduru baabi akɔpem sɛ moses ɛne aaron kasaeɛ na wɔfrɛ wɔn ansa na wɔn ɛreba jewfoɔ mmara no ɛno no te sɛ deɛ ɔsɔfo ka firi aseɛ no jewfoɔ nneɛma mmara no saa na na ɛte o First day ɛbaeɛ nnipa three thousand na wɔn awu. Efisɛ wɔn baeɛ na wɔn resom abosom. Nti ɔkaa sɛ montwe sekan na monkum mo nuanom. Ɛna Levifoɔ no baa Moses nkyɛn na wɔn a wɔn saa tumi no ɛna wɔn kum abusua na aka no three thousand. Ada a Kristosom mmara hyɛ aseɛ Pentecost da nnipa bɛyɛ sɛ three thousand ɛna ɛbɔ asu nya nkwagyeɛ. Kyɛ sɛ wohunu sɛ contrast no ɛso wei yɛ owuo wei yɛ nkwa wosɛ kyenkyere a me deɛ mepɛ owuo. Yes Moses ka kyerɛ Israelfoɔ. Wɔse mede nkwa masi ɛne owuo masi mo anim na me deɛ mehyɛ mo sɛ momfa nkwa na nnɛ deɛ nkurɔfoɔ bi sɛ wɔn deɛ ɛn deɛ wɔn ɛnya kristo wopɛ wo mpo wɔn bɛfa owuo som wasan akɔtena baabi ɛsɛ wɔdi atɛm wɔgyina bɔnten ne wɔpirikyi a ne wɔdi atɛm ɛna aboa ne ne hɔ nini ɛna hwan hwan ɛno nko a na wɔnim but aha no deɛ wɔnkenkan Ɔsɔfo kasa me yɛnkɔ. Yɛnkɔ yɛn anim sɛ ebetumi eh, akɔ Galatians a yɛntumi a next week. Kakra bi a metumi de aka ho ne sɛ woka bi woka kora woka sɛ ɔkan. Ɔ ɛnɛ ɔbɔnsam bɛfra yɛn ani. Ɛna metumi aka sɛ asɔfo no yɛnya atwo. Deɛ dra meka saa ne sɛ obi se ɔn deɛ ɔnni homeda fi sɛ ɛndeɛ atwam. Nanso no nsuo dudu no a ne homeda nam ne deɛ ɔbɛgye. Oh, eti na mpanyinfoɔ se ekyiri kooko a eni ne mma. Na akenkan Deuteronomy etire aduonu nson yi mu aduonu nsia no a na abɛkenkan Galatifoɔ nwoma etire mmiɛnsa yi mu du no a asɛm a wɔka nyinaa ne sɛ obi a ɔda so som dada mu no ɔhyɛ duabɔ ase na asekyerɛ ne sɛ mmara no a ɛwɔ hɔ no Sɛdeɛ yɛdi kan kan, Israelfoɔ na wɔn tete lai sɔfo kyerɛkyerɛ mu ha, wɔn bisa yɛn, berɛ bɛ na wɔbɛfiri yɛn so ama yɛnya kwa yɛ sei, berɛ bɛ na wɔbɛfiri yɛn so yɛnya kwa yɛ sei, te sɛ na wɔn ho mete. Nanso no, wogya baako pɛ koraa wɔ mu a, wɔnya asɛm. Ade nti na wontwe ho na wɔmfiri saa duabɔ mmerɛ yɛ ase, na womma adom mmerɛ ase, baabi a yɛkenkan paul ɛɛ eh, paul amia hu sɛ sɛ yɛba kristo nkyɛn ɔsɛ kristo som no yɛ dɛ bɛn ɛyɛ ahofadeɛ som okenka romafo ahometi nwɔtwe yi mu ɛyɛ du nson ɛne ne du nwɔtwe ne du nkron no a wɔsɛ yɛ deɛ ne kristo bom di adeɛ saa nso na yohane so bɛka kyerɛ wo sɛ yɛne a yɛhu nokorɛ no yɛba bɛyɛ adehyeɛ anuanom ade baako mpɛ sɛ ɔte ase sɛ saa nsɛm wɔn nyinaa na ɔtwerɛ ma jiwfoɔ no wɔn yɛ wɔn sɛ homeda no na ɛnyɛ mene mmienu yɛn mpo ne yɛn ni baabiara nanso ɔse sɛ wofiri saa mmara dada no ase ɛba kristo gye a ɔba bɛyɛ ɔde hyeɛ yɛn nyinaa nim ɔde yɛka sɛ ɔde hyeɛ a ɔkanni ka sɛ ɔde hyeɛ a wote ase nti deɛ yɛne mo ɛkyɛ nyinaa ne sɛ ɛnyɛ sɛ yɛpɛ sɛ ɔba church of christ daabi na mmom Ɛpɛ sɛ ohu nokorɛ no, na w'ankasa wosi wo gyinaeɛ sɛ, Mepɛ nkwagyeɛ deɛ a, ha na ɛsɛ sɛ mefa. Na sɛ wompɛ nkwagyeɛ deɛ a, na sɛ ɔdeɛ, sɔfoɔ aka, nti noa ano no, wonhwɛ twerɛ no mu na wohu sɛ deɛ sɔfo kan no yɛ nokorɛ, na wobɛtra mu deɛ a, sɔfo kan, ɛda no duru a, wotumi fa kyerɛ Christfoɔ nyinaa excuse. Ɛnka sɛ, o, na mekaa sɛ wɔredi atoro nti na mantie. Daabi. Nti ɔdɔfoɔ, Paul se, Wɔansi biribiara a ɛbɛyɛ mfasodeɛ biara nso sɛ wɔnka nkyerɛ mo. Ɛno na me ne me nua nso afidie so sɛ yɛnsi adeɛ biara a ɛyɛ nokorɛ so sɛ yɛnka nkyerɛ mo. Na wotie a, ɛbɛboa wo, ɛbɛboa yɛn nyinaa. Mɛgya ama sɔfo atoa ne dwuma. Meda ase.
Anuanom, momma yɛnte ase ɛfiri sɛ yɛn nuanom no a wɔgyina homedadie ne ade no, wɔnya de Bible kyerɛkyerɛ mu se a, wɔn asɛm wɔka no sɛ, mose mmara ni hɔ. Hɔn na ɛka kyerɛ sɛ homeda nko ara na ɛyɛ mmara, homeda nko ara mmara na ɔde maa Israelfoɔ. Daabi, daabi, na obi ankaa saa. Yɛse, Bible koraa anka saa. Bible akyerɛ sɛ, yɛfiri, ɛno no deɛ ɛyɛ geol, ɛyi no, ɛɛ, Jewfoɔ som. Ɔde maa ɔman baako pɛ, Israel, Jewfoɔ som. Yesu se, Wayi yɛ afiri saa ɔsom no mu. So wahu? Next week no, yɛbɛsan afa Galatians, yɛbɛfiri hɔ a yɛbɛkɔ Hebrews, te sɛ deɛ yɛrefa no mmaako mmaako ba, de akɔ so akyerɛkyerɛ saa nsɛm yi a Onyankopɔn nam Honhom Kronkron so atwerɛ atoɔ ama yɛn, de kyerɛkyerɛ Kristofoɔ, kyerɛkyerɛ deɛ ɛda yɛn ne Jewfoɔ som no ntam. Sɔfo, mpakyɛ wei deɛ, ma me mmerɛ mu kakra bi, waka, waka wɔ ha pɛn deɛ, but ebi a awerɛfirɛ nti, wɛ, da biara wɔn se mmerɛ du. yɛdi kan ka sɛ mmara no nyɛ du. Nyɛ du ɛboro. Ɛboro ahansia. Edi ntra mmara du no ɛna tɛm bi ɛwɔ sɛ mmara du no Bible frɛ no adanseɛ mmara. Yes. Wokenkan ɛɛ eh, Mose nwoma ɛtɔ so Exodus etire aduasa baako nyimu ɛyɛ edu nwɔtwe no etire aduasa mmienu nyimu ɛyɛ edu num ne edu nsia etire aduasa na nyimu aduonu nwɔtwe kɔpem aduonu nkron no a ne nyinaa no ɔtwerɛfoɔ no sɛ Saa edu no, adanseɛ. Na wopɛ sɛ wɔte adanseɛ no ase a, wode kɔkenkan ɛberɛ a Onyankopɔn de mmara no ma wɔn, Exodus chapter 19 no nyinaa, ɛna Exodus chapter 20 no, verses 1 through 18 no. Oh, Nyankopɔn kenkan mmara nsɛm no kyerɛ wɔn no, ɔdi kan kenkan mmaako mmaako mmaako edu, na ɔmaa no nyinaa no, saa berɛ de wɔn nyinaa, wɔn amono nyinaa gyina hɔ na wɔn tie. Na sɛdeɛ na aprannaa ne nneɛma ɛkɔ so no, twerɛ no sɛ wɔn suro nti wɔn dwanee na wɔn ka kyerɛ Moses sɛ, Papa, wo nko akɔ ne wura ne nkasa, na ɔbɛka kyerɛ obiara bɛka kyerɛ yɛn na yɛbɛtie. Enti Onyankopɔn, eh, Mose kɔɔ Onyankopɔn nkyɛn no, na ɔde mmara no nyinaa ma no, ɔtwerɛ edu no de maa no sɛ, ɔmfa mmɛkyɛ wɔn sɛ nipa a ɔde mmara wɔ nyinaa ma mo no, ɔno na ɛka edu no. Nti wonya mmara kenka Exodus chapter 31, 32, 33, 34, wobɛhu sɛ mmara nko a. Nti ɔdɔfoɔ, yɛsrɛ mo, momma no nkasa yɛ mmara du mmara du, yɛnni mmara du biara. Na ɛyɛ mmara yɛ ɛyɛ ɛboro na ne nyinaa nso no na asotwe da ho ahansia ne akyire no ne nyinaa na asotwe da ho a wofom a awurade kum wɔ ho sɛdeɛ wɔfom edu no a monim no a na awurade ku wɔn no nti saa na sɔfo mpɛsɛm de ka na anuanom te aseɛ sɛ na ɛnyɛ mmara du But edun deɛ na yɛ adanseɛ mpanimfoɔ sɛ asɛ bi hɔ a yɛ twa ho bi de yɛ adanseɛ nti de de twa ho de bɛyɛ adanseɛ kyerɛ Israelfoɔ no sɛ mmerɛ a kan Mose yɛ ka kyerɛ wɔn nyinaa no edu no ɛna edi adanseɛ deɛ mo mo teeɛ no ɔno ara na ɛka deɛ bɛde ka kyerɛ mo nyinaa. ɛna wɔn nsa yɛn nsa nte aseɛ sɛ edu na ɔtwerɛ gu aboa pono so no na ɛnkyerɛ sɛ aboa pono deɛ no ɛwɔ adaka mu a wakata so adaka no wɔ emie so. But na mmerɛ adu no ankasa na wasan atwerɛ wɔ nwoma so a ɛwɔ adaka no nkyɛn ɛno da bi a afe bi a ɔkenkan kyerɛ Israelfoɔ no these are the ayi a na ɛwɔ mu a momma mo mo mo monhunu na yɛnte aseɛ saa nso na yɛdi kan sua no hɔ akyerɛ sɛ mpo ansa na wɔbɛtwerɛ agu aboa apono so no na Moses adi kan atwerɛ the ten commandments Nyankopɔn atwerɛ no a ɔfrɛ no sɛ apam nwoma Ezra chapter uh, eh, 24 verse 1 to 7 Enti, deɛ ɛwɔ twerɛsɛm no mu no na yɛne wo resua. Ɛnyɛ sɛ wo deɛ ɔte hɔ na obi aka akyerɛ me na mekɔɛ na Ellen G. White atwerɛtwerɛ ne nneɛma bi ato hɔ nti, ɛwɔ sɛ deɛ Ellen G. White atwerɛ no, ɛno na awerɛhosɛm sɛ me ne obi resua Nyankopɔn asɛm aso ɔka kyerɛ me sɛ, wɔse yɛ deɛ Ellen G. White no yɛ kootu nti sɛ deɛ kootu Second Peter. Meaning sɛ wɔasɛpte sɛ Ellen G. White no nkyerɛ nsɛm kora ɔtwerɛɛ no, ɛyɛ Bible. what a pity what a pity sɛdeɛ obi ɛkaeɛ adeɛ nti ɛna onipa asɛm a ɔno watwerɛ ato hɔ ɔno wɔkele mu sɛ wanya ayi ɛno deɛ wogye tum na muhammad nso kele mu sɛ ɔno nso ɛkɔnya adidie deɛ neɛ wɔnye ntum so ɔdɔfo a wotie eh, nyankopɔn asɛm awie deɛ yɛne wo ɛresua no sɛ yɛn nyinaa bɛnya abotare de yɛ biases no ato hɔ sɛdeɛ obi aka obi aka na yɛafa bible ni akenkan no sɛdeɛ yɛkenkan chapter by chapter, verse by verse, na yɛahwɛ mu yie a, nka yɛbɛte Kristosom no ase. Sɛ Kristosom no deɛ, mfitiaseɛ no, nyɛ no na ɛbaeɛ. Agyanom pɛn so som ɛbaeɛ, ɛna ɛɛ Jewfoɔ som nso ɛbaeɛ. Kristosom ɛno no deɛ etwa to a Onyankopɔn ɛnam so de ato ama ewiase nyinaa. Sɛ obi deɛ ɔgye Kristo die no na ɔsakyera n'adwene ɛbɔ n'asu no, obenya nkwagyeɛ. Jewfoɔ som no na ɛnte saa. Agye sɛ yɛawo Yɛnya woo sɛ woyɛ Israelni a woyɛ Jewni, ɔsom no, wode fi, yɛde firi mmɔfra ase. Sɛdeɛ uh, akoa bi ka kyerɛ Yesu no sɛ ɔde firi me mmɔfra ase na ɛkyerɛkyerɛ me. That is Judaism for you. Ɛna wo a woyɛ amanaman mu ni nso no, woakɔ akɔdane kyerɛ sɛ wode wo ho akɔma Israelfoɔ no akɔtena wo mu ayɛ woyɛ bɛrima a watwa twetia de akyerɛ sɛ afei deɛ wakɔda ne israelni waprɔselite wanaturalise enti sɛ ɔkɔ naturalise saa adeɛ a ɛnea ɔnso wɔ ho kwan sɛ wodi Jewfoɔ mmara no so bi. Ɛno pa ho a, there's no way. Na yɛ na ɛyɛ me ya sɛ, ade no wɔnka ho nso, gan, force, wɔ no se kyenkyen a meka, ɔno Nyankopɔn ɔyɛɛ n'adeɛ no, wakyekyɛ ne nneɛma no mu, akyerɛ ɛberɛ biara, deɛ ɔde ma nnipa. Wo se kyenkyen a, me deɛ meka ho. Ebinom adane wɔn ho PRO for Israelfoɔ. Ɛnyɛ saa na ɛteɛ. Wobɛyɛ PRO a, yɛ PRO ma Kristo, na ɛno na wɔde asi n'ananmu sɛ yɛyɛ ambassadors of Christ, yɛyɛ Kristo nsiananmufoɔ wɔ asase so. Na kasa ma Kristo sɛdeɛ Paul na wɔreko ma Jew som, na Kristo kɔtwene baeɛ a ɔbɛkasa maa Kristo no. So ɔhono na wɔka sɛ yɛwɔ saa anidasoɔ yi nti, sɛ Kristo ne honhom som no nti, yɛde akokoduro kasa, yɛwɔ ɔsom a ɛtena hɔ daa, yɛwɔ ɔsom a ɛnyɛ owuo som, ɛnyɛ afɔbuo som nti no yɛde akokoduro defende nti read the books of paul the book of romans galatians hebrews na wɔn the defensive nature of paul sɛdeɛ paul esi defendi christianity ɛberɛ a ɔbɛyɛ kristoni mese kenkan romanfoɔ nwoma kenkan galatifoɔ nwoma kenkan hebrewfoɔ nwoma Saa nkrataa mmiɛnsa na wobɛhunu sɛdeɛ Paul ɔsi defend Christianity ɛde toto Kristosom ne eh, Jewfoɔ ɛsom ho. Ɛduru baabi wɔde Kristo toto eh, ɔsoro abɔ, abɔfoɔ ho, wɔde Kristo toto Aaron asɔfodie, wɔde Kristo apam atoto apam dadaa nso deɛ ho, na wakyerɛw Kristosom emu mmara ne mu ahyɛdeɛ sɛdeɛ ɛsi teɛ. Ɔdɔfoɔ a wotie nnɛ awia yi, wei Ɛna nnɛ yɛne wo ɛresua. Yɛpɛ sɛ ɛberɛ kakra aba no, atiefoɔ mo nso mo mfrɛ. Wowɔ asɛm bi bisa a, ɛnyɛ ntɔkwasɛm. Deɛ yɛ Nyankopɔn asɛm aka ni. Frɛ na wɔ asɛm bi bisa a, mesrɛ wo bisa w'asɛm. Wowɔ biribi bɛka ato so a, fine. Yɛdeɛ deɛ yɛka no sɛ yɛpresente Kristo sɛdeɛ Paul ɛkaeɛ no, Na ɔka kyerɛ Galatiafoɔ sɛ, a, adɛn na moatwe mo ho ntɛm sɛɛ afiri mo a ɔde Kristo agyina mo anim pefee? Afei deɛ moatwe mo ho rekɔtie nkyerɛkyerɛ foforɔ. Ɛntra wo ma obi mmɛka nkyerɛ wo sɛ, sɛ woresom Nyankopɔn na wokɔ asɔre ɛɛ kwasiada a, na kyerɛ sɛ woresom bosom. Masa, deɛ mpɛ sɛ wote aseɛ sɛ, ɛnyɛ kwasiada nko ara na yɛde som Nyankopɔn o. Obiara so ka saa a, ɛnyɛ nokorɛ sɛ kwasiada yɛ som, daabi. Woyɛ, wobɛyɛ Kristoni a, w'abrabɔ no, Da biara da, ɛwɔ sɛ woyi nneɛma pa adi a ɛkyerɛ sɛ woyɛ Kristoni. Ɛna Kristofoɔ nso, asɔrefoɔ biara no, da biara ɛfrɛ no sɛ da biara no yɛhyia. Kwasira nɔpa na yɛkɔ no, ɛyɛ purposely for one a year ada sɔfo kaa ho asɛm a yɛkyerɛkyerɛ mu wɔ ha sei. Sɛ naawɔtwem de adi kan Kristo sɔreɛ no, sɛdeɛ nkɔmhyɛ kaa sɛ yɛma yɛn ani nye ne yɛni ahurusie no, yɛkɔdi dwuma bi a ɛyɛ nkae adeɛ, ɛyɛ communion. That is the main purpose a Kristofo de hyia naawɔtwem de edi kan. But yɛka sɛ obi resɔre Nyankopɔn a, ɛnyɛ Kwasiada ataade hyɛ ɔbɛhyɛ akɔ asɔre na kyɛ sɛ ɔresɔre Nyankopɔn. Na Kwasiada wo drɛse hyɛ pɛ na akɔsi asɔre dɛm na wokɔ kenkare w'anim tie nyamesom mpa na wofiri hɔ baeɛ adware akɔbɔ adwaman na wei wokɔyɛ sei a na afrɛ wo sɛ woyɛ Kristoni. Daabi. Daabi. And that's why nkurɔfoɔ bi ɛmese Mark no sɛ ɛndeɛ na homeda ɛna woanni homeda a homeda yɛ wɔ deɛ wɔse home.